Suratçy Durna. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda suratçy bir durna ýaşaýar eken. Ýöne bu durnanyň çekýän suraty beýlekileriňkä meňzemeýärdi. Ol batgalykda surat çekýän eken. Beýleki haýwanlar bu durna örän geň galypdyrlar. Durnanyň maşgalasyndan henize çenli bular ýaly surat çekýän çykmandyr. Geň ýeri, ol diňe batgalyklara seredip, ýagny batgalyklara gidip surat çekýän ekeni. Bir gün towşan we beýleki dostlary ony yzarlapdyrlar. Suratçymyz özüniň gerekli boýaglaryny alyp, ýola rowana bolupdyr. Olar durnany üns bilen yzarlapdyrlar. Suratçy durna ýene bir harabalygyň deňine gelende, sakga durupdyr. Ony yzarlaýanlaryny görünmejek bolup depäniň arkasynda gizlenipdir. Durnadan gözüni aýyrman, näme işler edýänini synlapdyrlar. Suratçy ýany bilen getiren esbaplaryny taýýarlapdyr. Boýaglarynyň käbirlerini biri-biri bilen goşuşdyryp, üýtgeşik reňkler ýasapdyr. Ol surat çekmäge howlukman taýynlyk görüpdir. Eýsem, ol näme etdikä? Ol ýuwaşlyk bilen ýan torbasyndan bir zat çykarypdyr. Towşan nahy haýranlyk bilen oňa seredipdirler. Olar görünmejek bolup gowja bukulypdyrlar. Suratçy ýan torbasyndan çykaran zadyny arassa bir ýerde goýupdyr. Onsoň şol hapalykdan bir zatlar çöpläpdir. Ýygnan zadyny ulaldyjy guralyň öňünde goýupdyr. Ony synlaýan haýwanlar, Aý, bu näme iş edýär-aý? Haýran galaýmaly diýşipdirler. Olar kesgitli netijä gelip bilmändirler. Olar ençe ýyl bäri bile oýnap ýören dostlarynyň bular ýaly täsin işler edýänini ilkinji gezek görýärdiler. Garga, Aý, ýok. Menem düşünip bilmedim diýipdir. Aý, garaz, hiç biri durnanyň näme iş edýänini düşünip bilmändir. Olaryň aralarynda gürrüň gyzypdy. Bu zatlardan bihabar durna bolsa, göwni bir ýaly, ulaldyjy gurala seredip, bir zatlar çyrşaşdyrýardy. Bir ýandanam aralarynda gülüşip, çekýän suraty görer ýaly bolmaz-how, şunuň diýişýärdiler. Durna üç-dört sagatlap işini dowam edipdi. Bir ulaldyjy gurala seredýär, onsoňam surat çekýär. Bir tarapdanam içinden aýdyma heňlenýärmiş. Beýleki haýwanlaryň gözleri hanasyndan çykaýjak bolup, haýranlyk bilen durnany synlaýarlarmyş. Sebäbi olar ömründe ilkinji gezek batgalykda surat çekýän suratçyny görüpdiler. Aýdym aýdyşy dagy aýdyp diýer ýaly däldi. Durna suratyny çekip bolandan soňra, yzyna gaýdypdy. Haýwanlar onuň ýene yzyna düşüpdiler. Olaryň bar aladasy durnanyň çeken suratyny görmek bolupdyr. Ýolda ony yzarlap barýarkalar, haýwanlaryň biri, Şu wagta çenli biderek işler bilen wagtymyzy tüketdik. Indi bir şu işden ýüz öwrülipdir. Ýene biri suraty görmämizde-de ýitirjek zadymyz ýok. Öňi-soň gowy surat däldir diýipdir. Garga, Munça bolansoň suraty görmän yzymyza gaýtsak bolmaz dostlar. Suraty göreli diýipdir. Ahyry olar suraty görmeli diýen netijä gelipdirler. Olar ýene Durnanyň yzyna düşüpdirler. Durna tokaýyň gür kölegeli ýerleriniň birinde dynç almak üçin gyşarypdyr. Suraty hem ýanyna goýupdyr. Durna mazaly ýadapdyr, ukusy gelipdir. Onuň ýerinde kimem bolsa ýadardy. Surat çekmek aňsat iş däl. Az salymdan durna süýji uka gidipdir. Olar durnanyň uklamagyny pursat bilip, ýuwaşjadan ýanyna barypdyrlar. Ony oýaraýmaly diýip seresaply bolupdyrlar. Suraty gören mahaly gözlerine ynanmandyrlar. Surat örän täsinli. Towşanyň dagy bu ajaýyp suraty görüp, dili tutulypdyr. Garga bolsa gözüni gyrpman surata seredýärdi. Olaryň hemmesi bu surata haýran galypdyrlar. Olar ýene-de ýuwaşlyk bilen daraklygyna basyp, Durnanyň ýanyndan yzyna gaýtdylar. Olar ýol boýy şol täsin suratyň gürrüňini etdiler. Şeýle harabalygyň içinde beýle ajaýyp zatlaryň bardygyny öňler pikirem etmändirler. Emma olar indi gözleri bilen görüpdirler. Batgalygyň içinde gözüni gamaşdyryp barýan älemgoşaryň reňki bolsa olary has-da haýran galdyrypdy. Göze görünmeýän gözellikleriň ulaldyjyda synlamak arkaly çekilen suratyny olar öň görmändiler. Olar muny beýleki dostlaryna hem gürrüň bermek üçin sabyrsyzlanýardylar. Olar ýolda batgalyga gabat gelende.